Inderirwo itanehokerwo mũthĩgi ũyũ, nyambe njithĩrie cia maitũ, icio ndongire ĩ, itanehokerwo runye, nyambe njithĩrie rwario rwa maitũ, nyambe njithĩrie rwario, karĩ we mũkũrũ gũkĩra ngara na yakwa, mũirũngũ. Tondũ Mwangi ũgũikia kanua ena ndwarĩ ho ĩ, Maina gĩkĩra ngotho ndwarĩ ho ma ndũ ti na waikia kanua. Yah! Ĩni, ũyũ nĩ Nyamũgo, Nyamũgo ndoka nĩgetha tũrung'e igĩrĩ kana ithatũ cia rũrĩrĩ Ah, ngwĩhoka nĩwathikĩrĩria rwĩmbo rũu. Ndarũina tondũ harĩ na mũndũ wanjũria kĩũria, no ndakiuga ngĩmũcokerie. Ah, nĩ ũtukũ gũkũ, na ndauga o harĩa mũguĩ wokĩra noho ũgĩcokagĩrio. Na nĩ kĩũria kĩega, na nĩ mwendi kũmenya. Mwendi Kagwacĩ Gatungu nĩ gũkenjera anjũria atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ-inĩ rĩ, atumia nĩ matungataga kana atumia nĩ marutaga magongona? Na ngwĩhoka nĩ wathikĩrĩria rwĩmbo rũu. Na waigua hena ithenya inene mũno rĩa maitũ, rĩa rwario atĩ itanehokerwo runye, itanehokerwo thiri cia rũrĩrĩ, nyambe njithĩrie rwario rwa maitũ, na nyambe njithĩrie icio ndongire. Hĩndĩ ĩyo nderagwo Waithaka ũka wonge, ngakĩmenya rwario rwa maitũ ũrĩa rwauga, na kumania na hau ũguo ona no hote gũtamũka rĩu kũringana na rwario rũrĩa rwa maitũ, tondũ kũrĩ ũrĩa maitũ anduta. Rĩu nĩ ithenya rĩnene mũno tondũ mũndũ ũgũtũma ũmenye rwario-rĩ, rĩu no igongona. na no ũtungata mũnene Ngai akoragwo ahete mũndũ. Tume hau, nĩ tondũ rĩrĩ, niĩ nguga mũtumia no arute magongona, o na gũtuĩka ti mothe tondũ mũtumia ndangĩgĩthĩnja, mũtumia ndangĩratha mbũri, mũtumia ndangĩhihinya mbũri. No atĩrĩrĩ, mũtumia no athiĩ gĩthaka, athiĩ ahũnge mĩtĩ, nĩ tondũ nĩ mũhũngi wa mĩtĩ, na mũndũ ũcio nĩ atungata, tondũ nĩ atungata mũrwaru ũcio. Ũguo rĩu no igongona, kana ũcio nĩ ũtungata. Isitoshe, Nyakairũ hĩndĩ ĩyo egũcũgio rĩ, tondũ agĩcũgagio nĩ mwene mũciĩ rĩ, nĩ gũkiuga athuri nĩ makĩeherio hau tondũ nĩ agĩkunũrwo nĩ mũndũ mũthuri, no gwagĩtuĩka no nginya acũgio nĩ mwene mũciĩ, agĩcũgagio na ngemi. Nũ wagĩrĩirwo kuga ngemi tondũ Gĩkũyũ-inĩ nĩ mũgiro mũndũrũme kuga ngemi, tondũ ona ũngĩthikĩrĩria ngemi ĩyo nĩ mbu, na no mũgiro mũndũrũme kuga mbu. Ũguo nĩ kuga atĩa? Nĩgetha ũkinyanĩre gũtuĩka mũndũ mũgo-rĩ, no nginya harĩbatarania mũtumia nĩgetha oke akugĩre ngemi. nĩgetha ũtuĩke mũndũ mũgo, ũkinyanĩre kũna nĩgetha akuugĩre rũkemi rũu, e, agũtue mũthamaki, agũtue mũramati, na nĩwe gĩtonga, acoke agũtue mũndũ mũgo mũrathi, acoke agũtue mũndũ mũgo mũgĩ, acoke agũtue njamba. Ũguo nĩ kuuga Nũ waruta igongona rĩu rĩa gũkinyanĩria mũndũ ũyũ akinyanĩre? Ũguo no mũtumia nĩwe watungata hau, ũguo nĩwe weka igongona rĩu rĩa ngemi. Ũguo niĩ hakwa no njuge mũtumia no atungate, no mũtungatĩre wa mũtumia-rĩ, ti taguo wa mũthuri, tondũ kwĩ marĩa mũtumia ehokeirwo, na kwĩ marĩa Mũthuri ehokeirwo? Njũrie atĩrĩrĩ, na tondũ nĩ gũkĩrĩ mũndũ wĩtagwo mkunga, gĩkũyũ-inĩ, gĩkũyũ kano, atumia matiaciarithagio nĩ arũme? Ona wĩ mũthuri wa mũndũ mũka ũcio rĩ, Ona ndwagĩrĩirwo gũkorwo hau mũtumia ũcio agĩciara. Twanyitana? Ũguo nĩ kuuga atĩa? Nũ ũcio waciarithania? Nĩ mũtumia? Kana nĩwona? Ũguo mũtumia arĩ na magongona make agĩrĩirwo kũruta tiga marĩa mehokeirwo mũthuri macio nĩmo agĩrĩirwo nĩ kũruta. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Mũtumia nĩ mũrathi? Mũtumia nĩ mũnyugi? Mũtumia nĩ mũhũngi wa mĩtĩ? Ona mũtumia no mũturi? Ĩni, akĩrĩ mũturi. Ũguo nĩ kuuga atĩa? Kana ũcio ti ũtungata wa rũrĩrĩ? Kana rĩu ti igongona aruta rĩa gũkinyanĩria mũndũ mũgo akĩmugĩra ngemi ũguo mũtumia rũrĩrĩ-inĩ rĩ nĩ kũrĩ marĩa ehokeirwo ũguo tũkĩrũgama tũkauga mũtumia gũtirĩ igongona ona rĩmwe angĩruta rĩ no tũkorwo tũkĩhĩtia tondũ mũtumia arĩ na ogo wake. ĩni? umm Kũgĩgĩtuĩka maithe maitũ nĩ metia-rĩ, na metia njahĩ-rĩ, nũũ ũgũtura meo? Meo ĩgũturamwo nũũ? Meo ĩgũturwo nũũ? Tondũ njahĩ no nginya igĩturwo. mm. ona gũciara kĩrĩ igongona yini ona gũkua njoka ng'eni rĩ no igongona na nĩkĩo ũraigua ndũngĩhagĩra nyũngũ igĩrĩ nĩkĩ nĩ tondũ kũrĩ na nyũngũ ahagĩrĩte ũguo no igongona araruta mm -hmm. Nĩ igongona rĩrĩa rĩake rĩrĩa rĩa o mweri o mweri. Nĩ tũgũkiuga no akĩrutaga igongona, no erutagĩra igongona we mwene na agakĩruta rĩa thakame. Hau nĩho arutagĩra igongona rĩa thakame. Twanyitana? Ũguo na no kũrĩ wĩhokeirwo rwenji. Ĩni, nĩgetha agĩture, ũguo nĩ mũturi, ũguo nĩ ndagĩtarĩ. Ĩni, niĩ kũringana na gĩkũyũkano, mũtumia no arute igongona, no arutaga marĩa ehokeirwo, no ti marĩa mehokeirwo mũndũrũme. Nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩ twekĩrirwo meciria atĩ mũtumia ndangĩruta magongona, nĩkĩo ũgũkora Hĩndĩ ĩyo Nyakairũ egũcũgagio rĩ, akiugĩrwo mbu nĩ mũndũrũme, augĩrwo mbu nĩ mũndũ mũgo ũcio, nĩ mũgiro, ũgo wa mũndũ ũcio waga gũkinyanĩra. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ mũirire mũtumia, mwaira mũtumia, mwaira maitũ. ũgagĩkora hena thĩna na nĩgetha wĩhokerwo runye no nginya ũkorwo ũithĩranĩtie ciama itũ icio wongire ũguo no nginya ũkorwo umĩranĩtie rwario ruothe nũ ũrakũruta rwario Ĩni, rwario nĩ rwa maitũ. Tũranyitana. Yes. Ona hĩndĩ aratonya atumia rĩ, akĩrĩ igongona. Ona hĩndĩ aratũhe kĩrĩra rĩ, to no agĩtũhe kĩrĩra rĩ, agĩkorwo athukĩirwo tonyi rĩ, nĩ mwene nyaga rĩ, agũkĩaga gũgĩtũhe kĩrĩra nĩkĩ? ĩni agũgĩtũhakĩrĩra no rĩu ũgakora nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte tondũ nĩ twahenirio na kũheo kĩrĩra kĩogomu ũgagĩkora atĩ mũtumia ona ti aingĩ makunũragwo mwaga kũmũkunũra nĩkĩ? ĩ. Na nĩngũririkana nginya cũcũ witũ, cũcũ mũciara maitũ, arĩ na mwano, aragũraga naguo. Aragũrĩire arũme, akaragũrĩra andũ aingĩ mũno. Ĩni, cũcũ akĩragũrĩire nginya baba witũ, ĩndĩ mũrũ wa maitũ arĩ mũrwaru, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa waumaga kũrĩa gĩcagi kũrĩa kwanyu na ũgĩte nĩũkaruta gĩtuĩku. na ndwarutire gĩtuĩku kĩa mũrũ wa nyũkwa kĩrua. Ũguo-rĩ, teng'era ũthiĩ ũcokie mbeca icio kũrĩa ciarutĩtwo gĩtuĩku kĩu, coke mũrũ wa nyũkwa oke oe mwana akũrehere, nĩgetha mwana ũcio atige kũrwara, tondũ okaga kũrĩ baba.